Amoto wun lupaco dano weng me kit gum. Tekka in inge ni itye kit gum lok eni bino boti direct. En omyero uti iye. Nicakke from luloc ma giloyowa i kit gum nio i kom wan lwak lute dero. Anywa ma kitye ka ketone i kom lukaka, lupaco, pe ber. Polis moni ma nyinge Ojok Bosco wod Lango, polis moni ma tye i kit gum Bus Park ma nyiye Ojok Bosco. Eni dong eni dong tye ripot me apar wiye abirone. Ripot me apar wiye abirone i kom polic ma kilwongo ni Ojok Bosco Wod Lango ma tye polic I bas pak tiyo i bas pak kit gum. Ojok, Ka wun wuneno coc eno ma malo-ni, eno-ni pe coc pa ojok, ento coc pa ngat ma ojok omako ma nongo lubbe ki lok ma nongo complainant ocwalo bot ojok. Dong ojok tye ka tiyo cente i kom lukit gum i level marac. Ojok teke kikelo complain i komi, kono in itimo bal nyo pe itimo bal, ojok winyeko ki complainant Ojok waco ni, Wek an atim kuman kuman kuman kuman. Ka oye, wapoko cen apoka. Ojok odugo lakwo, police ma lakwo i kit gum i bus park ka kenyo. Coc eno ni coc pa ngat. ma kicwalo complain i kome, ngat ma kidoro i police, ngat ma ki reporting, ngat ma kicoyo case i kome, ojok diyo in nongo owinyeo ki complainant, kono complainant aye labal.

Ojok odoko caro Ojok wod Lango Ojok, police me Baspak Kitgum, odoko calo lacat i dukan. Lacat i dukan ngolo wel according to kika in irukke kwede, according to appearance ma ka migi. Ojok ka omako dano ngolo wel according to kit ma en onongo in itye kwede ka iruke maleng ma itye o ma inen nongo a person of class high class ma bene inen nongo ni you're a vip ojok timo the same style i komi ento ngolo wel mapat wel ma malo. Wang me culo cene eno ni ka ojok gi cako gonyi. Kadi ni iwaci in pe ibalo lok i kong icit kede anyim ojok be pe obi ye cwale anyim mito mere cente mege mere is business period. Now ka in iruke ladyere ladyere kenyo ineno we nongo ojok neno ni in itye dano moni me wel moni ma kuman kuman. Wele bene pe malo bene pe piny. Ojok miyo kalam i cingi, coo welli eni. Ere weci welli ya coo welli eni ye ni in ibimiyo milion acel yeo. Teka dong wel mongolo ka ikwero mono pat ee jal Wa twisting wa twisting case oko wa i twisting case i kumi in ingeyo ingeyo ka police o u twisting case i ki cweyi kwi ki twe twe we prison cot ojok buro dano wang me keto cingi eh ka iwe ai neno kom ceno eno we par romo nongo ne i cawa ni wai ni ket kong cingi ni million acel in do irom miyo miya abic mukene dong ah, i- imiyo momot mege mere so long as Income tye ka medde ki donyo. Wod Lango ma tye police i ket gum i bus park ma nyinge ojok Bosco. Meno aye style ne. Aya ka dong oneno in ipe weng itye mere ni i, i group moni ma piny dong en en pere ngenye ni ojok dong wacce ni ngol ni miya abic ba ngoli alip miya abic. Ka ongoli miya abic wacci ni cak kong ye kelo ma tye ne woko kombedi ka dong mukene wanen lacen. Jo mukene giringo jo mukene gidok gang ma onongo guye culo alip miya abic ento cene pe guculo only 150 bot ojok i nino ca ah guculo ah only 200 or 300 bot ojok dong gitye ka ngwec ojok aye kunyu dong bene pe gitye pe dong gitye ka ngwec complainant. Gitye ka ngwec to ojok aye dong instead pien nongo wacene pe ojok pe wanongo so this is what is happening in Kitgum and alego wan macalo kaka Acholi, alego wan macalo lwak me Kitgum and alego wan macalo kaka Luo pien kaka Luo watye iye Lango, Alu, Adola, Kumam eh, ah, ki jo mukene ni ineno ki jo mukene ni. So, omyero wanenu ni kong wacako bedo lukica. I kare mo an abiwero ni danowa, lutelawa, wubed ki cwiny me dini. Dong an atye ka neno cwiny me dini pe weng dong i kine kare. Tuma tuma yam kong kunyo nung pe weng. Dano dong oruko cwiny ma parre dong i kom luwodigi. Ci wujok Bosco, wod Lango, Wan we are all in the same family of Luo. Biwinye malik ka lukit gum gukwanyo cik guketo i cingi ma gutuc boti kenyo ki panga i bus park. Pien ka dano ogure angwen abicel ma mukene otuc ki matafali, mukene otuc ki laduduk, mukene otuc ki got i cingi, mukene otuc ki panga ni ojok dong Gamet ni bino gamo ma lyel, ci in ibineno bene in doko lyel. Co, wor dano, ki dong onongo alege duk kit gum, wojok kong wunu co waraga i kome ki kwanyo ki kit gum. Man legana. Ka pe gikwanyo, ci dong an alege duk kin gang, lukin gang dong gukwany cikke i cingi, kilibo jok ki ka mo, kigoyo ko babababa, because eni dong tim anywa otimo, otimo for so long,